Movie Plus channel kan lo leh leh ta e, Diva Hawlma chhunzawmna. Lisa leh Gera chu ramvak mi pahnih lak atanga tlan chhia in chu mi te pawn an thal hmanga kap chungin an rawn um zui zel a. Hman hmuh tur te reng nen vanduai thlak takin Lisa chu thing lo tlu ruah ah in palin a ke a la ti na zui.

An hruaitu Reta chu lo inrawlh vatin Lisa-i mutpuitu tur thlan nan slapping competition a buatsaih tur thu a puang zui. Mipuite pawn an thlawp tha hle. Chutih laiin Council member Vivian-in meeting lo neiin a ina mipa a thu ruk avangin ania chu hremna rip tak pe turin a lo thlen a. Lisa-i nu Paulina, cultural advisor pawh Dan hremi pakhat kut a thlak avangin a hrem nan a nihna an hlihsak bawk. Zanriah ei tura khawmi te nena an chhut ho lai chuan Lisa in Julius-a hnenah Colony lamah a rawn let loh na chhan a zawt. Julius-a chuan Colony lama let aia slum area awm nuam a tih zawk thu leh zalenna awmzia dik tak a tem ve thu in a lo chhang a. An zinga mi pakhat chuan Julius-a chu inelna a tel ve phalsak lo turin leh Lisa-i changtu tur thlanna chu cart hmanga thlan a rawn rawt. Chu chuan Lisa chu ti thinrimin mitin intluktlanah an kalpui avangin amah pawn a duhzawng mipa thlan theihna dan a neih thu a rawn sawi chhuak a. Sin dang lo langin an chenna tur apartment fanpuiah Gera chuan Lisai a sawm. Mahse Lisai'n chu hmuna chen chu lo hnialin Two Hills Colony a let leh a duh zawk thuin a chhang a. Gera a pu chu lo inrawlh vatin kar hnih hnuah chauh a kirna tur lawng a lo thlen tur thu a hrilh. Chu veleh Lisa chuan a rilru thlakin tuman an tibuai thei lohna tur room pakhat an nei leh nei lo a zawh hnuah kar hnih chhung chuta chen chu a dil nghal bawk. Verona leh Vivianne te pawh chinchang inhrilhin an inbetawn a, mahse Verona chuan an ral tlannu chu a hnaih thei loh thu sawiin dawt a hrilh. Gera lo lang velehin Julius-a hnenah Lisa chu a chenna a va tlawh a, slum area chu a rin ang em em a, hmun hrehawm leh ralmuang lo a nih loh thu hrilh turin a ngen. Julius-a pawn lo rem tiin rei lo te hnuah Lisa-i chenna a thleng a. Slum area chungchang chu Lisa rilru hmin ngei tum chuan a sawi. Mahse Lisa erawhin Two Hills Colony-ah helai slum area an neih ve loh tam tak a awm thu leh an tan a hima a zalen zawk thuin a lo chang tlat. Chung thu a hriatin Julius-a pawn a rilru a thlak a. Zan laiah mi dang zawng zawng an mut reh vek hlan a, tlanbo dun turin remruatna an siam. Two Hills Colony an thlen hunah chuan thuneitute hnenah ngaidam tura dil sak tur thu Julius-a'n a tiam zui bawk a. Ngainat zawngte nih chuan min lo like sak la, subscribe button kha min lo hmeh sak ve keuh bawk la, a thlawn vek a nih kha aw. Pawn lamah chuan Redan an khawmi te lo ko khawmin an dan thar siam chu mipui hriata puang zar duh hauh si loin mipui hnenah an dan thar an pass theih nana vote thlak theuh turin a sawm a. An hriat miah loh chu chu dan tharah chuan kar hnih hnuah thuneihna zawng zawng Baron-a hnenah an hlan dawn tih a inziak tel. Mipuite chuan engmah hre hlei loin vote an thlak ve mawp mawp a. Zan lo thlengin Committe an mut reh vek hun nghah pahin Juliasan Lisai hnenah in tur a pe a. Mahse chu a thil in chuan a lu a ti hai chiai chiai mai. Rin loh takin Juliasan sex hmanpuiah sawmin a rawn hnaih nghal. Lisa chuan lo hnialin a mi patna ah a pet sak hnuah a tlan che zui a. Rei lo te hnuah Gera chu lo lang hlawlin khuma Juliasan a tuar vial ngawlh ngawlh chu a hmu a, A lo chap deuh pur bawk. Gera an kalsanin Lisa chu a zawng zel. A hnuah mei inchhep bula a lo thu lai chu hmuhin a pan vat a. A duh lo chung chu a ni chuan a tei luih ve loh tur thu a hrilh hnuah a pu ei tur siam Arke chu a ei tir a. Rinloh takin Lisa chuan tui a lo ti phian mai i, Arke a pek belh dawn a nih phawt chuan sex hman a rem tih thu a hrilh rualin Gera a pawn a lo pawm nghal. A hmasa ber atan an infawh phawt a ngaih thu hlim takin Gera an a hrilh a. An tan dawn ve leh Lisa-i nu Polina chu a security pahnih te nen an lo lang hlawl mai i, a rual a kal turin an pahnihin a hruai zui a. Sin chu lo inthlakin Gera leh Lisa te chu lirthei changkang tak chhungah lo chuangin an kiangah Paulina leh a thuihhruai te an lo awm ve bawk. Vivian-i hmaa an inlan hunah an sawi tur te an zir lawk hnuah an zinga security pakhat chuan Gera chu tui takah a muthilh nan a rawn kap muhil a. Two Hills an thlen hnuah Polina-i chu Vivian-i hnenah kalin a fanu chu ngaidam tur leh zero point pe lo turin a ngensak. A tirah Vivian-i chuan lo hnial viau mah se, Polina-in thil tisualtu ber Gera-a chu khawpuia a rawn hruai tur thu leh mipui hmuh theih a hremna a pek theih thu a hrilh takah chuan Vivian-i pawn a lo remti. Ani chuan hruaitu inthlan lo awm tura mipuite rilru hneh nan a tha dawn riauin a hria a ni. Hmeichhia te chu meeting naah lo awm khawmin Council member pakhat chuan Kira-a chu a thil tih sual te avanga hremna an pek ngei tur thu a lo puang a. Sin dang lo langin Kira chu chair-ah an lo phuar bet, syringe hmanga chiu an lo tum mek chu niin an chiu hma chuan a duh thusam hnuhnung ber an zawt a. A ni chuan Lisa-i hnenah mangṭhana thusawi a duh thu in a lo chhang. Chu thu a hriat ve leh Lisa chu rang taka rawn tlan pheiin induh leh inthlahlel tawn takin an infawp nghal. Mahse, chung thil zawng zawng chu Gera a mumang mai mai lo ni lekin a ni chu room pakhatah khung hrangin a hriatna leh ngaihtuahna zawng zawng chu monitor nen a lo inthlunzawm vek a lo ni. Lisa-i thiannu fing ver vek zet mai. Tania chu lo langin Lisa hmu turin a kal. Gera-a ngaihtuahna monitor atanga a lo hmuh zawng zawng te a hrilh takah chuan Lisa-in mak a tiin a lai nat kher mai. Tania kal hnuah Lisa chu chi thlah tu khawl te va hmuhin an khung hranna room atanga Gera a hruai chhuah a, a hremna hmachhawn tur lak atanga chhan chhuak turin a va sawm a. An ni ho pawn puih an inhuam thu sawiin an lo rem ti ve mai bawk. Lisa chu meeting na hmunah chi thla tu khawlte nena rawn inzui lutin Gera a chhuah zalen a nih nan an au rual a. Gera a pawh Dos hnihna an chiu hun a lo thleng ta. An chiu zo chiah chu Gera a rawn harh chhuakin a khaw hmuh a dang ta hle mai. Engkim mai chu a thim mup a. Thawk leh khat ah plastic bag ah rawn chang thut in pawn lam ah thli in a chhem chhuak lawp a, thli chuan duhna lam lam ah a chhem thlawk kual ta vel mai mai a. Chu thil an han hmu chiah chu chi thla tu khawl te chuan an thian pa Gera chu khawngaih in an tan a thian tha a ni, a tlin na te hre chhuak thar zual in thu nei tu te chu Gera a zalen nan an nawr nasa sauh a, an chhuah zalen hma loh zawng Chi an thlah tawh loh tur thu hial an puang ta rup mai. Viviane lo kal in, Midangte hnenah Gera chu mi sual tak, khua leh tui tha a nih loh bakah an colony tan pawha mi tangkai a nih loh thu te a rawn sawi a. Gera-ah an chhuah zalen hnuah thil tisual leh ta se Maw an phur ngam dawn em ni? tiin zawhna a zawt zui hlawm. Lisa chu rawn ding chhuakin amah ngeiin mawhphurhna a lak ngam thu a rawn sawi bak a, Apple hmanga thutiam lak pawh a hre loh thu a sawi deuh deuh a. Paulina pawn a fanu chu rawn thlawp vatin mawhphurhna lak ve a inhuam thu a sawi ve bawk. Chumi hnuah Lisa chuan an hremna room atang Gera chu a hruai chhuak a. Mikhual room ah a kalpui hnuah Gera an kiss tum in a hnaih. Mahse chutiang mood ah a chen rih loh thu a lo hnial in Lisa chu a chhuak ta daih a. Rei lo te hnuah Lisa chu a rawn let. An pahnih chuan in thlahlel tawn taka in fawp zui nghal mawlh mawlh in khumpui lam an pan a. An hman zuah Lisa chu intifai turin bual in a pan. A awm rei tak em avanga Gera chu mang angin hawng tura a hrilh hnuah a lakah a chet dan mawi lo zet avangin Lisa hnenah ngaihdam a dil zui a. Gera chu a khum che tual tual avanga rawn harh chhuak thutin, Khang zo zai kha a mu mang mai mai a lo ni. Tho chhuakin a inchhunga khawl changkang takte hmanga a intifai hnuah Reilote hnuah Lisa leh a nu Polina te an lo thleng ve chawp chilh a, an colony a hruai let leh tura nasa taka an beih thu leh tun thlenga buaina an la tawh thu te, ama tan point zathum thuneitute hnen atanga an dil hlawh thlinsak thu te an rawn hrilh. Mahse chung a point te chu dana pawh chhiat apiangin a inkat ang a, tichuan point pakhat mah a nei tawh loh chinah amah mai ni lo An nufa puahhremna an tur ve tur thu te an hrilh bawk. Gera chuan ngaihsak fahran loin a ei tur chu a ei hmiah hmiah mai. A ei kham ve leh point zathum a nei atang, point sawm pathum a rawn in cut ringawt. Tukchhuahna tana a thil order a ei zawh loh vang leh chawngkam mawi loh a hman vang lek a lo a ni. Chumi hnuah Lisa chuan Tania hmuhpui tur leh khawchhung fanpui turin Kira-a chu a hruai chhuak a. Tania ten volleyball lo khelin an zinga tel ve turin Lisa chu a sawm. A tira hnial zet mahse a tel ve leh hnuhnawh a. Mahse infiamna chu a boruak a sosang chho zel a, nasa taka insual buaina a thleng zui chu a ni mai. Vivian-in chungthu a hriat ve leh Thil thleng hre chiang turin an infiamnaah a va kal vat. Mahse hmeichhe ho chuan engkim a that vek thuin dawt an lo hrilh a. Meeting nah Pulina in thuchhuah lo nei ve mekin hruaitu in thlan lo awm turah in candidate ve ngei a tum thu a lo sawi. Mipuite hnenah amah thlawp turin a sawm zui a. A hma lakna hmasa ber atan chi thlahtute chu hmuhin thil pek a pek theuh hnuah Inthlana a chak chuan dinhmun tha zawka a hlan kai tur thu a tiam hlawm. Slum area lo langin electricity an nei loh avangin Julius-a hnenah a chinfial dan tur zawtin mipa ho chu an va kal. Rei lo te uluk taka a ngaihtuah hnuah hmanhmawh takin a tlan chhuak nghal a, midangte chuan makti taka thlirin an um zui ve vat bawk. Khuaibu lian zet mai hnuaiah ding thupin Julius-a chuan chu khuaibu an pek chuan an current chhia a siam that tur thu a hrilh hlawm a, anni pawn an lo remti. Nasa taka a beih hnuah vung burin Julius-a chu khuaibu nen a rawn chhuk a, anni ho chu hlauin an tlan che vek. A khawizu la chhuakin a bura a khung hnuah Viviani hnenah a va keng a, mahse Khawizu nena inthlengpui tur ber electricity aia Two Hills Colony a hruai let leh turin a ngen daih mai. A tuk zingah Viviani leh a assistant Claudia te chu inthlan chungchang sawiin an titi. Claudia chuan za a panga velin Polina chu an thlawp thu a sawi rualin Viviani chu a sa zak mai. Inthlana a chak loh mai hlauhin

Screen chu on a, news en tura hrilhna a ni. Screen ah Julius-a chu lo langin slum area ah mipa te khawsak dan a lo sawisel mek a. Slum area ah a tanna chhan pawh Gera an ram hnuai ah tiluina hmanga a hruai vang niin a sawi bawk. Chu thu a hriat rualin Gera chu makti em em a awmin insawi fihlim a tum nghal. Mahse, tuman an awisak duh lo. Chu hmun atanga mipuite chu chhuak vekin amah chauhin an hnut chhiah a. Sindot leh a Julius-a chu colony-a lo let leh avangin an lo lawm lut. A thih thlenga colony enkawl leh khua leh tui tha a nih tur thu a sawi chuan a rinawmna te avangin mipuite'n an lo fak hle. Julius-a enkawltu atan Lisa chu ruatin a room lama hruai turin Vivian-i'n thu a pe zui a. Room-ah a massage laiin Julius-a chuan nichina screen-ah a thu sawi zawng zawng te kha dawt vek a nih thu leh Two Hills Colony a luh leh a duh vang chauh a Vivian-i thu zawm a ti a nih thu Lisa hnenah a hrilh. A rinawmna a vun nun tlat a, nakinah a thu a zuk leh dawn teh a nih loh chuan a nu Paulina-in a tanpui theih tur thuin Lisa chuan a chhang a. Room atanga Lisa a chhuah hnu lawkah Gera chu lo lut ve vatin a chungchang thu dik lo taka mipui lakah a puan zar avangin Juliasa chu a rawn chhuah chhal nghal a. An khawsakna slum area leh a mi chengte a sawizel sak avangin Gera chu a thinrim hle bawk. An inhnial dun chiam laiin a point chu a rawn inkat ta mai. Tawp tura hrilh an nih avangin an tawp dun a. A chhuah pa a Julius-a'n ehsen zeta a rawn nuih avangin thinrim takin Gerard chuan Apple-in a vawm zui. A apartment-a Lisa leh Polina te nena an thlen chuan Vivian-i Claudia leh mi dangte'n a lo nghak thup tawh. An society-a Apple-a pawimawh zia sawiin chutianga zah pah lo taka Apple pai emaw tih chhiat chu thil thiang lo a nih thu an sawi a. A hrem nan thuneitu ten Kera a chu point za an cut sak. Chu mai bakah tawngka mawi lo tak tak a hman fo avangin a point neih bang zawng chu an cut sak leh bawk. Point engmah a neih tawh loh avanga hremna hmachhawn tura a awm mek laiin mi tu emaw hnena chang point a dawng hlauh mai. Chu chuan a nun a chhanhim leh ta. Chu veleh hmeichhe dangte pawh chuan sava naute enkawl tura a involunteer avang leh an lainat vang hrim hrimin point an rawn donate thur thur a. An hremna chu pumpelhin Viviani leh a thuihhruai ten lungawi lo takin Gera a in chu an chhuahsan. Sin dawt lehah Gera chu kawr rawng lar tak hain mawi leh nalh inti takin Lisa bulah a in lan a. A theihtawpa zeia Lisa a han lem ve leh hmeltha a ti em avanga Lisa-i account-a point a donate chung pawh chuan Lisa chu a ti hlim zo chuang lo. Lawma hnekin buainaah a hnu luh ve zel avanga an khum chiamin a lak atanga hlat tak a awm a, kal bo tura a hrilh hnuah thinrim takin Lisa chuan a chhuah san a. Gera chuan lehkha hnutchhiahin rilrunna takin in chu a chhuah san zui. Hmuh theih loh daidanna bang a thlen dawn a, a bul lawkah security pakhat lo awm chu a hmu zui a, Gira an a va pawh hnuah hlim takah a kuah rualin daidanna bang hawnna remote chu a la ru zeuh a, chu veleh rang takin a tlan chhuak. Security pawn ring takin whistle a ham nghal vat. Hmanhmawh taka Gira a tlan mek chu lirthei chak taka rawn tlan chuan a rawn su. Chutih laiin Lisa pawh inah a lo thleng chiah, Gera a lehkha hnuchhia chu chhiarin buaina a a hnu luh thin avanga ngaihdam dilna bakah colony a chhuahsan tur thu a lo inziak a. Viviani leh a assistant Claudia te chuan inthlana an chak theihna tur ngaihtuahin an rilru an cheng nasa hle. A tawpah Two Hills Colony bei turin Barona leh a thuihhruaite koh luh tumin rem an ruat dun a. Remchanga a chhunzawmna rawn tih chhuah tum a ni. In lo chang leh theuh daw nia. Aw le, khati zawng kha ruina tana kan tih chhuah thei chu a nia. Kan channel min ngaihhlut sak a, a tir atanga a tawp thleng min en saktute chunga a bik takin lawmthu kan sawi e. Ni hman nuam vek u le.